L-inċiżjoni żżewweġ is-snajja tal-iskultura u tat-tpinġija permezz tat-tinqix u l-użu tal-ilwien. Fost iċ-ċentri ewlenin f'pajjiżna li jgħallmu l-inċiżjoni insibu l-Iskola tal-Arti, li maż-żmien għaqdet kollezzjoni ġmiela ta' xogħlijiet tal-eks studenti tagħha. It-tim ta' Maltart iltaqa' ma' Lino Borg u Robert Zahra sabiex jitkixxef aktar dwar l-istorja rikka u l-prospetti eċitanti tas-sengħa tal-inċiżjoni. Fl-early thirties xi thirty four kien hemm artista Ingliża, Mrs. Chamuer, li din għaddat ridet tagħti il-torkju lill-Gvern Malti. U kien hemm Manġon li kien studja eh, l-inċiżjoni eh, probabbilment ġaba mill-Amerika miegħu u ħawver l-klassi u. Għall-ewwel għamilha bħal esperiment u kienet popolari ħafna u mbagħad f'tnejn fetħuha regolari. L-inċiżjoni hija waħda mis-suġġetti prinċipali tal-Iskola tal-Arti bħalma hi l-pittura, drawing pittura u anke l-iskultura. Il-kollezzjoni tal-inċiżjonijiet li għandna hawnhekk hija ta' żmien Manġon, għax Manġon biss kienet jgħallem l-inċiżjoni dak iż-żmien. U kienu jagħmlu il-copper plates U ħafna drabi jħalluhom hawn l-istudenti. Barra minn tal-istudenti għandna anke ftit copper plates ta' Manġon stess. Probabbli Manġon kien jibqa' jaħdem anke mal-istudenti u ħalla l-copper plates hawnhekk. Kellna l-copper plates imma ma kenniex il-prints tagħhom. Fil-fatt kellna lil Sera Kirkop Għamlet il-Master's Degree fuq l-Inċiżjoni tal-School of Arts u allura ġiet hawnhekk ħdimna flimkien biex eh, bdiet tipprintja dawn il-plates u qed nagħmlu l-kollezzjoni issa tal-prints tal-plates. Allura għandna il-plates u l-prints li ngħidulhom restrike nimmarkawhom biex dak li jkun ma jintilifx ma' l-oriġinali u hekk ikollna cross-section tajba ta' x'kienet isir l-iskola. L-original plints għandhom għandhom eh, kemm tagħmel minn kull waħda għaliex inti inti meta tibda tippressom biex iddaħħal il-karta hemmhekk qed teżerċja pressure mhux ħażin fuqha. Allura il-lines li tkun kilt inti blax tu jerġa' jibda jidħol f'postom. Għalhekk nagħmlu l-edizzjoni, kull meta tipprintja inti tara l-edition kemm se tagħmel u tinnumerhom biex min jieħu l-print ikun jaf li għandek 20 ma għandekx 21 pereżempju. Daw kienu hawnhekk mitluqin hawnhekk allura kellhom ħafna oxidization, irnexxinna natfuhom, naturalment għandhom xi damages ta' tgħabbrix u hekk fihom, imma il-print toħroġ li jkollok idea tajba x'kien qed isir dak iż-żmien. Din is-sena wkoll irnexxielna nixtru pressa antika tal biex nipprintjaw mill-wood blocks. Hija antika, bħalissa ma taħdimx imma aħna ħa npoġġuha infunzjoni. Jiġifieri dik qdies ibniha kienet mitluqa prattikament għax m'għandhiex iktar użu għall-industrija u aħna mhux biss qed xtrajnieha biex qisu nagħmluha bħala mużew imma ħa biex inpoġġuha nerġgħu ħa tkun terġa' tiffunzjona. Qed nużaw it-teknika l-antika li anke kien juża Manġon u qed nipprovaw nintroduċew anke iżjed tekniki li qed jużaw kontemporanjament. L-etching hija bħala teknika word hija intaglio li inti għandek grooves li qtajthom jew mekkanikalment jew bl-aċtu u inti tidlek il-pjanċa, iddaħħal il-linka ġo dawk il-grooves u mbagħad tagħmel pressure bil-karta li tkun niedja biex iddaħħalha fil-grooves u tippikjalek il-karta. Jiġifieri jekk tara inċiżjoni taħt lenti inti tara kull line mhux sempliċement line bħal pen and ink, linja biss, imma jkun imqabbes 'il barra. Mis-sena d-dieħla qegħdin eh, qed nippruvaw indaħlu livell Level 5, MQF Level 5 ta' l-inċiżjoni. B'hekk qed nħejju wkoll spazju għal-laboratorju l-ġdid. L-Iskola ta' l-Arti għaddejja bħalissa għaddejja minn proġett li fi ftit żmien oħra, fi ftit żmien ieħor ser tiġi restawrata, ser jiġi restawrat il-binja kollha. B'hekk b'hekk ħa jkollu għandna bżonn nagħmlu xi ċaqliq. Waħda minnhom hu li nċaqalqu l-printmaking techniques minn laboratorju li jgħadd bħalissa għal laboratorju iktar adekwat, iktar safe, li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Li wieħed irid iżomm f'rasu ħafna meta qed nitkellmu fuq artistic printing hija l-oriġinalità, li l-artist qed juża l-printing bħala medium flok li qed ipenġi jew qed jagħmel skultura qed jaħseb b'dak il-medium li se jagħmel bih. U meta inti għandek eh, dawn l-inċiżjoni jew printing, eh, dejjem għandek a limited edition għaliex il-pjanċa se tibda tispiċċa ma' żmien, allura inti taf kemm għandek l-edizzjoni biex toħroġ tajjeb u tiqaf hemmhekk. U l-artist jiffermhom nedu l-edizzjoni aħna, inti trid tgħid isma' jiena se nagħmel 30 biss mhux iżjed minn dina, Allura meta kull print nifferma u nagħmel one on thirty, two on thirty, sakemm tasal l-edizzjoni kollha.